Aw, ahodah? Ai, a um lo e. Kan hnu khan an i pum lo ma nan chung ten. Vai ah Nizan ah khan pastor paoh kha khakha cunglei nih meeting ah an kawh hna le kha a kal si nizan ah le hmaizarh ah a hung tlung lai. A herhmi hna um maw zeitin chim awk hna ṭha maw? Zan kha zu ka ri sual em kha? Na ka pawi le ka nupi le te nih taktak in kha keimah cu ka ngam ti hna lo ee. Pastor pa kha sawm pei ka duh cu. Ai, nan nupi maak zong hi a tlawm ti lo ee nan nih. Amah zong cu le a um lo, nan si lo. Nupi te hna cu nan maak hna cun nanmah tein i kawh pah ding dawh nan si cu hna in. Aw zu nan rit ahcun zu nan rit ahcun ri ko u. Cucu asinain mi hnahnawhnak pek ding nan si hna lo cu nan nupi fale zaangfak hna in nan rit ahcun nan rit bu tein khan um ko u. Ihkhun tang zongah va it ko u. Takhram zongah va it ko u. Khoika poh a va it ko, vai bual ko uh. Midang hna hnawhnak kha pek hna ding nan si lo cu. Nan zarit nam buai paoh le nupi le kaw ah he pastor le nan hong fial hna Khrihfa upa nan ti hna teh. Ai, nupi le chung nih le an rak sik lengmang hna zaangfak khi dakaw an si ve in hruai ti kaw. Ka palh ti na i theih te hna ahcun nan zia hna hi ṭhinh pah ve cang ding nan si cu. Atu te hna ahcun nan upa ve cang cu, fate he fa he nan um cang cu. Kha ruangah khan Zu nan ding nan ri, nupile kut nan thlak hna, nan ṭhawl hna, khakha nupile nih kan huat cemmi si cu nan ding zongah ding ko u. Khakha innchungkhur khar ah buainak siam hlah u. Cun nangmah rereng nupi te hna na ṭhawl ahcun nangmah tein i kawh bak ding dawh na si cu. Ka pa tuk in haju zu cu ka rit lengmang hna. Keimah nih a ei kuat cu ka ngam bet ti lo ti. Keimah tengkawh ka ngamh ti ve lo. Aw, siahcun a pa tlung bang tein a hngaknei ko lai cu ti ti siahcun tuhnu balte na zir ṭhinh khawh kha i zuam. A sin na si lo. Zuding le zuding peng kaa zuam lai nan ti le zei thei si lo cu. Nan ding zongah nupile hna hnawh hna hlah u. Le a tlung cu hngak ko ne aw, lungsau tein. Hah! Mangṭha ko ne! Eh! A nupi le nih an maak hna. A kawh le an hong fial hna. An kawh khawh lo ahcun khakha pastor le Khrihfa upa a fialmi hna kha hi an mawl hoi hna lai, an zai hoi hna lai cu. anmah thil tuah an palh le palh lo ti kha i tuak hlei lai lo le kanmah nih buainak kan chuahmi hi cacaan ahcun kanmah tein hin ai i cinfel khawh sehla ṭha tuk hnga zeiti awk cu ṭhalo cu teh. Zu le zu rumro ah si ko khuaruah ah khan zu ding ahcun ding ding si ko. Natein sualnak tuah lo dingmi cungah hnahnawhnak tuah lo kha mi zeipaoh nih kan i zuam ding khi si. Hakha vai upa pawl zong hna kan hnuh tuk hna. Maw zei ka ti lai. Mikaw ah an va kal. Mikaw ah an kal tikah mikaw tu an si tikah khatlei in chungkhur khar hna nih zeitluk in thlah an rak deng hna maw. Khakha si cu. Cui an van kawh kho lo tikah kha a kawh a fialtu nih cei lakin an van deng rih hoi hna. Cuti khin cutiah khin zaangfak an um tuk. Mu hruaitu timi hi a har tuk. An har tuk lai an dirhmun khi khi kanmah lei kan palhnak kan ti sualnak khi ṭhinh pah ve hna sih. Mihmai khah ding si lo cu bantuk te hna khi. Thlarua khan zeizong vialte hi zu ruangah a si. Khuaruah a khan. Nangmah zong kha tu hnu hmailei ah na zia kha ṭhinh a thei deuh.